Den Invité vun der rtl Redaktioun. Eng Minutt op 8. Haut ass beim Marc Hoscheid nees e Buergermeeschter. Jo, gëschter war et de Buergermeeschter vun Esch, haut ass et dee vu Bech an deen heescht Max Pesch. Moin Här Pesch. Jo, am Fong hu mer Iech invitéiert, weess net ob Äre Mikro geet. Héiert een eis? Also dann Derek, jo, Poggeber is just wéinst dem Reim invitéiert, am Fong kéint der elo erëm goen, mee wann der schonn hei sidd, da kënnt der och bleiwen an e puer Froe beäntwerten. Dir sidd zanter dem véierte Februar Buergermeeschter vu Bech. Enn vum leschte Joer hutt der zesumme mat véier anere Conseillere géint de Budget gestëmmt a spéider fir eng Motion de censure géint de virichte Schäfferot. Wat war da elo well méi genee esou schlëmm un Ärer Virgängerin Jil Goeres, datt déi huet misse gestierzt ginn? Bon, ech mengen, Fir dat esou ze froen, dorop gëtt et keng kloer Äntwert. Ech mengen, wat kloer ass, ass, dat et esou net méi weidergaangen ass. An do hunn fënnef Leit hir Verantwortung iwwerholl a gesot, wa mer, wa mer eppes maache wëllen zu Bech, dann, dann, da geet dat nëmmen iwwert deen heite Wee. An et war ganz vill Zwëschemënschleches, wat wat net funktionéiert huet an ech mengen dee Schratt dee war am Endeffekt wichteg an dofir hu mer dat och sou gemaach. Jo, esou ee Wiessel dee suergt natierlech fir Diskussiounen, zemools well Enn d'lescht Joer net nëmme bei Iech esou ee Wiessel war, mee och nach zu Conter an zu Wolz goufe jeeweils Buergermeeschtichen geschass, soe mer emol, an dat waren dann och ëmmer Membere vun der csv, genee wéi d'Madame Goeres. Zu Bech war awer scho e bësse speziell, datt d'Madame Goeres dono dem Emile Bohnenberger, dee Conseiller, dee vun der deemoleger Majoritéit du bei déi deemoleg Oppositioun gewiesselt ass an doduerch dee ganze Wiessel am Fong réischt méiglech gemaach huet, si huet him reprochéiert, hien hätt e Problem domadder, datt si als jonk Mamm weider als Buergermeeschtesch aktiv war. Wéi sidd Dir dann domadder ëmgaangen? Hutt Dir duerno mat deenen zwee oder op d'mannst mat engem vun deenen zwee geschwat? Wat war do de Fin mot? Den Här Bohnenberger huet dat jo ëmmer kontestéiert. Jo, also dat wat ewéi ech matkritt hunn, ass dat jiddereen dovunner immens iwwerrascht war, well ech der Meenung sinn, dat dat dat et aner Grënn fir dat Ganzt gouf. An ech mengen, dat ass natierlech interessant als Iwwerschrëft dat Ganzt, mee den de fin mot ass, dat et wierklech dat dat net de Grond war an dat et politesch Grënn war. An voilà, ech mengen Méi muss een och dozou dann net méi soen. Jo, Dir selwer, Dir sidd Member bei deene Gréngen. Dir waart virdru lokalpolitesch zu Iechternach aktiv. Wat géingt Der da elo gehässege Leit äntwerten, déi soen, en huet et am groussen Iechternach net gepackt an da suergt e fir Onrou an deem klenge rouege Bech?
Jo, fir d'éischt mol, also ech si jo scho laang Member bei deene Gréngen an ech hunn, hat an hunn och Mandater an där Partei. Ech dinn och mat deem, wat ech maachen. Dat ass eng nohalteg Politik, ech mengen och mat engem positive Welt a Mënschebild. Ech mengen, wann een dat emol eng Kéier haart seet, dann ass dat alles och nëmme nach hallef, hallef esou schlëmm. Ech, d'Leit wëssen och, dat ech eng gréng Memberskaart hunn. Ech menge meng Politik oder dat wat ech maachen zum Bescht, dat dat huet och ëmmer e gréngen Touch, awer dat Wichtegst ass et ëmmer Kompromisser ze fannen an dat dat ass dat wat ee mécht. Mir hunn, ech war op enger Biergerlëscht 2024 mat mat Leit mat véier verschiddene Parteikaarten an do ass dat dat interessant gewiescht wat mer do fäerdeg bruecht hunn ënnert deem ënnert deem Zelt vu vun nohalteger Politik fir d'Leit dat mer do gutt Kompromisser fonnt hunn an dat mer do et fäerdeg bruecht hunn, fir eppes Flottes opzebauen an déi Politik da lo och maachen. Dofir ass dat, mengen ech, nëmmen zweetrangeg, wéi eng Partei Kaart een huet, grad an enger Majorzgemeng, wou jo Käpp gewielt ginn a keng Parteien. Ah, elo héiert een eech besser. Ech mengen, et gouf een technesche Problem. Elo sinn d'Techniker grad ronderëm eis, déi eis elo gehollef hunn. Merci dofir, Männer. Ok, majo, Madame. Goeres an och déi fréier Schäffin Nathalie Wohlfarth-Di hu relativ séier nom Mësstrauensvott demissionéiert. Dunn hutt Der Komplementarwale mussen organiséieren, nach äert déi Walen ofgehale goufen. Et hunn awer och nach den Här Bodenberger demissionéiert, mee da war et schonn ze spéit fir fir dräi nei Membere wielen ze loossen. Dir sidd also elo zu aacht no deene Komplementarwale wou zwee nei erakomm sinn. Gi geschwënn nach eng Kéier Walen organiséiert fir déi néngte Plaz am Gemengerot opzefëllen. Dat gouf mer elo och scho vum Innenminister gefrot. Ech hunn awer ëmmer gesot, dat wa mer esou eng Decisioun huelen, dat mer dat am neie Gemengerot huelen. Ech si frou, dat mer elo erëm zu aacht sinn. Dat ass e bësse méi, jo ech soe méi beschlussfäeg wéi déi Saachen do virdrun. An elo am September wäerte mer dann an eiser éischte Gemengerotssitzung, do hu mer scho e bëssen iwwert den Ordre du jour gekuckt natierlech, an do ass ee vun de Punkten och d'Decisioun, ob mer dann nach eng Kéier komplementar, Wale maachen, ofhale wäerten. Et gëtt Argumenter derfir an dergéint. Ech mengen, derfir schwätzt, datt een natierlech esou engem weideren engagéierte Bierger d'Méiglechkeet gëtt, fir sech anzebréngen. Dergéint schwätzt da vläicht, datt elo scho méi wéi d'Hallschent vun der Legislaturperiod riwwer ass. Esou Wale sinn och ëmmer fir d'Servicer mat vill Opwand verbonnen, deelweis och mat engem gewësse Käschtepunkt. An Dir hat mer och am Virfeld gesot, elo bei deene leschte Komplementarwale war d'Participatioun elo och net riseg, oder? Richteg, et war eng Wahlbedeelegung vun, also wann een déi déi gülteg Wahlziedele kuckt, dat waren eng 50 Prozent. An ech mengen, dat ass schonn eng en Alarmsignal. An dat wäert ech dann och an der an der Gemengerotssitzung thematiséieren. Do wäert ech all d'Fakten op den Dësch huelen an dann huele mer do eng Decisioun, déi, mengen ech, d'Leit net net iwwerfuerdert an wou mer alleguerten dermat liewe kënnen. Ech gesinn awer och Äert Argument vun dem engagéierte Bierger, deen d'Méiglechkeet huet fir fir sech fir ze partizipéieren, dat ass och e staarkt Argument dofir, fannen ech et wichteg fir déi Décisioun dann gemeinsam am Gemengerot ze huelen. Jo, ob der elo zu 8 oder 9, Dir wëllt op alle Fall mol erëm méi Rou an dee Gemengerot kréien. Wéi soll dat konkret goen?
Dir hat mech viru 6 Méint, sinn et jo elo hier, schonn eng Kéier dat gefrot, wat ech fir d'éischt maache wäert fir déi Rou ranzekréien an do hu mer immens vill Saache elo Gemaach. Ech mengen, dat Éischt ass et, am Gemengerot selwer roueg ze schwätzen, op Aenhéicht ze schwätzen, d'Leit mat anzebannen an nozelauschteren. Wann Der elo déi aner frot, kritt Der vläicht eppes aneres gesot. Mee ech sinn der Meenung, dat d'Sitzunge ganz respektvoll ofgelaf sinn. Dat gesäit een och un de Votten, wou mer alles bis op ee Vott unanime ugeholl haten. Bei deem enge Vott, do hu mer dunn e bëssen diskutéiert an e Kompromiss fonnt, de Vott opgedeelt, fir dat jiddereen och seng Meenung kundtu konnt mat senger Ofstëmmung. Vun dohier, do hu mer ëmmer versicht, Kompromisser ze fannen. Och d'Aarbechtssëtzungen, déi ofgehal sinn, oder déi Aarbechtssëtzung, déi mer elo haten, déi ass op Aenhéicht ofgelaf. Dat heescht, ech mengen, am Gemengerot, do kréie mer dat schonn op d'Rei. Och d'Zesummenaarbecht mat de Veräiner, mir haten elo Eisen Kulturzentrum hanner Beradek krut en neie Festsall, deen hu mer agewien. Do hate mer 3 Deeg am Fong e super Fest zu Bech, wou all d'Veräiner matgemaach hunn, d'Leit aus dem Duerf hu matgemaach, d'Leit aus aneren Duerfer, Dierfer si komm an do huet ee gewisen, dat esou en Zesummenhöregkeetsgefill wierklech, wann et net schonn souwisou do war, wat tëscht Veräiner souwisou do war, mee och mat de mat der Lokalpolitik, dat dat entsteet an dat ass am gaangen ze entstoen, dat klappt klappt ganz gutt. An da sinn et natierlech och déi aner Saachen, datt een um Terrain muss sinn, bei de Veräiner, op de Generalversammlungen nolauschteren, op déi Doleancen an dann awer och natierlech Projeten ëmsetzen. Dat ass dat ass wichteg. Déi Virbereedung, déi dauert natierlech e bëssen, awer d'Leit och um Courant halen, dat an och wierklech et visibel maachen, dat och eppes geschitt an der Gemeng. Jo, dat war elo d'Form. Am Fong, wa mer op den Inhalt ze schwätze kommen, ee Punkt, deen Dir, ee konkrete Punkt, deen Der ugoe wëllt, dat ass d'Mobilitéit. Do geet et awer elo net drëm, datt d'Bech ee Contournement kritt oder een Tunnel ënnert Groulënster gemaach gëtt oder eng Bréck iwwert de Blummendall, mee éischter ëm Verkéiersberouegung am méi Klengen an och den Ausbau vun der duusser Mobilitéit, oder? Richteg, dat ass, dat ass eng vun de Saachen, déi mer elo direkt op de Leescht geholl goufen. Et gouf scho Saachen am virege Schäfferot ëmgesat, wat och ganz gutt war, dat sinn d'Reissigerzonen op eisen an eise Stroossen. Et gëtt awer nach ganz vill ze maachen. Mir hunn zu Bech eng zéng Dierfer, déi alleguerte verschidde Besoinen, verschidde Problemer och hunn. Dat ass vu Verkéiersberouegung, wéi Der gesot hutt, et ass och Verkéier ass Entschleunegung, et ass den, et ass den Uschloss un den öffentlechen Busreseau, dee mat maachen, an et si souguer d'Parkplazen, wat s de, wat een normalerweis aus groussen, grousse Stied oder gréissere Stied kennt. Dat hu mir och souguer zu Bech, dat mer do e Problem mat Parkplazen hunn. An all déi Saachen sinn, héiert sech zwar kleng un, mee do muss ee wierklech sou Konzepter maachen an am beschten och zesumme mat de Leit, dat een do net iwwert, iwwert iergendeng Käpp. ewech fiert an dat dat also maachen eppes wat mer alleguerte gemeinsam hunn, dat ass den, an dat läit mir ganz ganz um Häerz, dat ass de séchere Schoulwee. Mir hunn zu Bech eng e bësse méi speziell Saach, well eis Schoul déi ass zu zu Berbuerg an der Gemeng Manternach, do si mer an engem Schoulsyndicat, dat heescht de séchere Schoulwee fir eis Kanner ass de Wee vun der Hausdier bis bei de Busarrêt an do hapert et op ville Plazen an dat wäerte mer elo schonn dësen dësen Hierscht dann ugoen. Jo, gëschter souz, wéi am Ufank gesot, op Ärer Plaz hei den Escher Buergermeeschter Christian Weis. De Sujet war Logement an et goung och ëm d'Schafe vu bezuelbarem Wunnraum. Do huet een dacks den Androck vu baussen, datt dat a méi klenge ländleche Gemengen nach méi schwéier ass, well et vun de Leit och vläicht net ëmmer esou akzeptéiert gëtt. Zu Al Tréier, och nach Op der Schanz, do vun de Leit genannt, hunn d'Leit sech anscheinend zimlech géint de Bau vu Sozialwunnenge bei der Kierch gewiert, nom Motto, mir kënnen eise Kanner et net zoumudden, datt si op eemol aarm Kanner Gesinn do spillen. Et kommen zwar där Wunnengen elo dohinner, mee de Projet ass awer vill méi kleng wéi initial geplangt, oder? De Projet ass bësse méi kleng wéi geplangt. Dat war och aus längeren Diskussiounen entstanen. Dat alles ass geschitt, bevir ech do an der Gemeng gewunnt hunn. Ech hunn dat och nëmme vun Hörensagen héieren. Dat, wat ech awer elo erausfonnt hunn, ass, datt do och ganz vill Mëssverständnisser. waren. Ech mengen do huet et op den zwou Säiten och bëssen un der Kommunikatioun gehapert an do sinn du ganz schnell Gerüchter entstanen. Do ass déi ganz Situatioun bëssen héich gekacht an ech mengen do si vill Leit, déi deemools eppes gesot hunn, déi dat haut och bësse bereien an ech hunn d'Gefill dat elo, wann de Projet, dee wäert dann am September, Oktober wäert dat opgoen a wann dat de Fall ass, dat dat dat vill Leit hire Fridden domadder fonnt hunn oder geschaf hunn an da wäert dat eppes ganz Schéines ginn, an déi Leit, déi wäerten, déi dann do wunne wäerten, déi wäerten dann och mat oppenen Aarmen do empfaange ginn. Ok, well wéi d'Kollegen hei aus der Redaktioun, déi besser am Oste vernetzt sinn wéi ech, mer vun deem Widderstand erzielt hunn, hunn ech bëssen un de Film The Sixth Sense mussen denken. Et ass e klenge verstéierte Jong, deen ëmmer seet, ech gesinn dout Mënschen. Ech hu mer elo virgestallt, datt Leit op der Schanz ronderëmlafen a soen, mir gesinn aarm Mënschen. Mee dat ass jo schéi, wann dat net sou ass. Zum Schluss nach, Bech huet grad mol 1.400 Awunner ronn. Schonn zanter enger Rëtsch Joere gëtt ëmmer mol rëm iwwert eng Fusioun mat den Nopere vum Andernach geschwat. Dir hutt jo och gesot, Dir hutt zesummen ee Schoulsyndikat. Jo, wat schwätzt dann iwwerhaapt dergéint, fir do zesummen ze kommen? Well ech mengen, dat ass elo am Fong net op Ärer Prioritéitelëscht ganz uewen. Nee, dat ass net op menger Prioritéitelëscht ganz uewen, well ech, wéi gesot, ech hu viru sechs Méint dat Amt ugeholl an do wollt ech als éischt mol Bech an hëllefe fir Bech bëssen ze berouegen an de, mengen ech, ass et net de richtege Moment, fir direkt d'Thema vun enger Gemengefusioun opzemaachen. Am leschte Wahlkampf, elo 2023, do war dat och keen Thema. Ech gesinn natierlech, datt mer e Schëldsyndicat mat Manternach hunn, dee ganz gutt funktionéiert. Ob een dat elo ausbaue muss, dat hu mer éierlech gesot nach net, nach net diskutéiert, weder zu Bech nach zu Manteren, nach esouvill ech weess. Et gouf, et gëtt heiansdo, mengen ech, kleng Remarken, dat ass kloer, mee ech mengen, déi gouf et nach ëmmer. Bevir ech awer elo um Radio hei eng Ausso maachen, ob ech, ob ech eng Gemengefusioun ustriewen, mengen ech, sollt een dat fir d'éischt mat de Leit an an deene verschiddene Gremie beschwätzen, well et gëtt natierlech plus, also Argumenter derfir an et gëtt Argumenter dergéint. An ech denken, dat, wann dat nach eng Kéier gewënscht ass, fir op d'Tapéit ze huelen, da kann een dat maachen, da kann een doriwwer schwätzen. Mee wéi gesot, den Ament ass et keen Thema. Okay, also net fir haut oder muer, mee aufgeschoben ist nicht aufgehoben, hale mer dat mol fest. Max Pesch, de Buergermeeschter vu Bech, Da soen ech villmools Merci, datt en emol hei bei ass war. Da pardon fir déi technesch Problemer dann am Ufank.
Kee Problem, dee Raim dee war esou schéin, dat mécht alles rëm gutt. Tiptop.